موئەلیف هێناویەتی لە ئەرکەکانی مێردا بەرامبەر بە ژن لەوێ لە ئەدەبی دێما هێناویەتی بەڵام لێرە لەبەرەوەی پێویست بوو صالح ئەحمد شامی ئەو کەسەی کە ئەم کتێبەی پوختە کردووە فەرمودا لاوازەکان و ئەثەرە لاوازەکانی لێ دەرکردووە هەستاوە ئەم مۆزۆعی هێناوەتە ئێرە بۆمان لە بریەوەی لە

وایە ئەدەب وایە کە با بڵێن منعنەکە منعنەکە لە مناڵ بوون یعنی عزلی خێزانەکەی نەکە لی دوور بکەوێتەوە بڵێ با مناڵمان نەبێت یاخود ئافرەتەکە دوور بکەێتەوە بڵێ با مناڵمان نەبێت فەرمێ لەبەرەوەی هەموو نەسمەیەک ینی هەموو خاوەن ڕۆحێک لە کەونە خی پەروەردگار ئللا تەقدیری بۆ کردووە کە ئەگەر بێت و بێتە ناو کەونەوە چەنێ بژی و چەنێ بخوا و ڕسق و پێداویستەکانی خۆی بۆ حساب کردو بۆی داناوەخوای پەروەردگار هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكو چۆنەمە لە فەرموودەیەکی صحیحە متفق علیه لە بینی بخاری و مسلمە کە ئەفەرمێ فما من نسمة قدر الله كونها إلا وهي كائنة فەرمی هەموو نەفسێک هەموو قاوان ڕۆحێک کە خی پەروەردگار هێنایە بوون ڕسق و ڕۆزی و ئەقدارەکانی خۆی هەمووی بۆ

چوار بیروڕای تیایە یەعنی ئەمە هێشتا نوتفەکە لە پشتی پیاوەکایە دای ببڕێنێ نەچێتە ڕەحمی ژنەکەەوە چوار مەذهبی تیایە لە بینێ وایە ئا دروستە یاخود کەڕاهەتی هەیە و دروست نییە ئەی هەندێک کەس کاتێک ئەچێتە سکی ژنەکەەوە ئەوێ لە ناوی بەرێ تەبانەوە زۆر قرسرەوە زۆر گرانترەوە حکومی قرسری هەیە بۆیە فەرمێ

وکأن هذا القائل یحرم الایذاء دون العزل فەرمی هەندێکی تر لە زانان فەرمویانە حەڵاڵە بۆ پیاوە گەر ئەو تۆوە بگرێتەوە نەیەڵە بچێتە ناو ئافرەتەکەی لە کاتێکە ئافرەتەکەی ڕازی بێت خۆ گەر ئافرەتەکە حەز بکات مناڵی بێ و حەز بکاتەوە کە بچێتە ناویەوە ئەوە ئەو پیاوە بۆی نییە بیگرێتەوە لی ئەمە وەکو ئەوە وایە عەزێتی ئەو ئافرەتە بکا و مەبەست لەوەیە کە و عەزێتدانەی و ئافرەتە بوەستێنێ پاشانە فەرمێ ومن قائل يباح في المملوكة دون الحرة هەندێکی تر لە زانایان فەرمویانە ئەم عزلکردە بۆ ئافرەتێک کە کۆی لە بێجاریە بێ لەلات بێ توانی بیکەی بۆی مناڵت نەبێ لی بەڵام ئەگەر بێت و ژنی خۆت بێ و ئازاد بێ بۆ دنیە عزلی بکەیت و ئەبێ ڕێگە بدێ و تۆ بچێتە ناوی کەواتە چوار ڕایتە چوار دانە ڕایتە پاشان خۆی تەرجی حەداوە فەرمێ وە صحیح و عندنا أن ذلك مباح فەرمی ڕای ڕاست و ڕای دروست لای ئێمە شافعیەکانەوەیە کە ئەمە ڕێ پێدراوە لە شەرع

نەخوازراوە تۆ تەرکی کەیت و نەیکەی ئەڵێ ئەم مەکڕوهیەی ئەم بابەتە عزلکردن و نەهێشتنی ئەوەی کە تۆوە کە بچێتە ناو ژنەکەەوە بێ بە مناڵ ئەفەرمێ چێتە بابی سێمەوە کە مناڵ لەدایک ببێ فەضیلەیە ئەجرە و خۆشی ژیانی دنیاە و هەدیەی خی پەروەردگارە

و دواتە لە دایک ببێ و دواتر زیندە بە چاڵی کەی ئەفەرمێ ئەمە ناچێتە ئەو دوو بابەتەوە کە ئەو دوو بابەتە نەسڵی نەسیان لەسرە و ئەوە جینایەتێکە بۆ سەر بوونەوەرێک کە ئەوێ بێتە دنیاوەواتە تاوانێکە دو ئەنجامیە دەی بە دەرهەق بەرامبەر بوونەوەرێک کاوەتا لە سکی دایکە و هیچ دەسەڵاتێکی نییە و ئەوێ بێتە دنیاوە تۆ نایەڵی و ڕێلەیەگری و لە ناویە بی

گەر تۆ بڵێی کە عەزل مەکڕووهە، کە عەزل مەکڕووه نییە، لە کاتێکا عەزلیش بۆ ئەوەیە ڕێگر بی لە هاتنە دنیای مناڵێکەوە، ئەفەرمێ، بۆیە ئە ئەم ڕێگریەت لە هاتنە دنیای مناڵێک بۆ خۆی ئەفەرمێ کە تۆ وا ئەتیقا دەکەیت و وا بیر و باوەڕەکەی کەیتر نایڵی مناڵەکە بێتە دنیاوە بە حسابی خۆت ڕێت گرتووە لە هاتنە دنیای بوونەوەرێک کە خواویستێتی بێت ئەمەش وەکو ئەو وایە بڵێ من ئەتوانم لەگەڵ دەسەڵاتی خی پەروەردگارە شەڕ بکەم و جۆرێکە لە شیرک شیرکێکی خەفیشە کە کەم کەس پێزانێت ئەفەرمێ فەقول و ئەنیات و باعیتەتون على العزلی هیە

بەڵکو بە یەکێ لەم نیەتانای کە نیەتی یەکەمیان بیەوێ ژنەکەی بمێنێتەوە بە تون و تۆڵی و جوانی جسم و لەش و لاری تێک نەچێت نیەتی دووەمیان ئەگەر هات و ڕۆژێ لە ڕۆژان ئەم ژنە جیا بوویەوە لێی مناڵێکی زۆرتری بەسەرا نەکەوێ و ژیان ئاسانتر بێ بۆی فەرمی ئەمە ژنە هی لێ نەکراوە لە ڕووی شەراوە کە تۆ

ئەفەرمێنیەتی دووەم بریتیە لەوەی کە حەز نەکەی مناڵی زۆرت هەبێ لەبەرئەوەی ناڕەحەتیت و جێگەت تەنگە و شوێنی ژیاندنیانت نیە یاخود ناتوانی بژێویان بۆ پەیاکەیت و ماندووی لە کار و کەسابەتە ئەگەر بێت و مناڵی زۆرێ هەبێ ناچاری پەنا بەریتە بەر بژێوی حەرام ئەفەرمێ بە هەمان شێوە ئەمەش نەهی لێنەکراوە چونکە بەڕاستی

من تەرکی ئەو فەضیلەی مناڵە ئەکەم لەبەرئەوەی ناتوانم بیژیەنم و ناتوانم ماڵ کۆکەمەوە ئەڵێ دەی خۆ ئەگەر بڵێی ناتوانم بیژیەنم و ماڵیش کۆکەمەوەش هەر پێچەوانەی تەوەکولە جا فەرمێ بەڵام ئێمە ناڵێن نەهی لێکراوە لەبەرەوەی پێچەوانەی تەوەکولە چونکە بەڕاستی مەرج نییە تەوەکول لەو بابەتەیە با بڵین لە سەتا سەد مەبەستەوە بێکە تۆ تەوەکولێ نییە بەڵکو حاڵەتی تر لێکە دەیتەوە

فکذا فی العدل ئەفەرمێ نەهێڵی مناڵە بێ یاخود ژن نەهێنینەوە کچێ ببێ نەهێڵی مناڵە بێتنەوە کچ بێ فەرمیەوە نیەتێکی فاسیدا گەر بەهۆی ئەوە واز لە ژن بێنی یاخود واز لە مناڵبوون بێنی ئەوە بەڕاستی نیەتێکی خراپە و لەسەری سزا ئەدرەی فإن قلت فقد قال صلى الله عليه وسلم في العزل ذلك الوأد الخفي

عەزلەوە حەدیثی تری صحیحمان زۆرە ئەو ئینکاری لێ ناکرێ و هەر لە صحیحی مسلمە پرسیاری لەکەن لە پێغەمەری خوازانسە لە مەڵێن عەزل بکەین یان نا فەرمێ لا عەلەیکم ئەن لا تەفعلو ئەفەرمێ گەر بێت و عەزل بکەن هیچ تاوانتان لەسەر نییە وەگەر نەشیکەن ئەوە لە ڕسق و ڕۆژی ڕۆزی بترسن ئەو لێ مەترسن خوا ڕسقتانەدا بۆیە گەر بیشیکەن تاوانتان لەسەر نییە جا بۆیە فەرمێ

خۆی کردویەتی ڕای ابن عباس خۆیەتی امامی علی کە لەو بەڕێزترە ئینکاری کردووە و ناڕازی بووە پێی کە سنەتی امامی علی سنەتی خلفاء راشدینە ئیتر قسەیە لە پێشترە وقال لا تكون الموعودة إلا بعد سبع فرميتي نابي موعودة هەتاوەکو دوای حەوت ساڵ یاخود حەوت مانگ

عەلەقەیە و لە مودغەیە و لە عیضامە و لە کەسە و نەلعیضامە لەحمە لە لەحمە حەتا ئەوە ڕۆحی تیا نییە ئاساییە بەڵام لە دوا ئەوەوە ئیتر ڕۆحی تایە ڕۆحی تایە حرامە بە قەتل بۆت حسابە بەڵام پێشەوە بە قەتل بۆت حساب نیە تەنا گوناهباری گوناهێکی گەورە بەڵام ئەویکە بە قەتل حسابە لە قیامەتە پرسیارە لێکرێ لەسەری و پێشەویش کە عزلە کە ڕاهەتی هەیە کەواتە سێ مەرحەلە هەیە بۆ گرتنەوەی مناڵ مەرحەلە یەکەمیان پێ وترێ عەزل ئەمە کەڕاهەتی هەیە باش نییە بیکەی تۆکەت چێتە ژنەکە باشترە ئەگەر نەخۆشیەک شتێک ڕێگرێک هەبێ یاخود مناڵی وردتر هەبێ حەقی ئەوە خوا ئەو بابەتانە مەرحەلەی دووەمیان بریتە لەوەی کە تا چوار مانگی ڕۆحی بە بەرانەکراوە تاوانە لە ناوی بەری مەرحەلەی دوا ئەو قەتڵە ئەو تاوانیشە کە ڕۆحی بە بەراکرا

بابی زەواج کۆتایی پێێنێ بەڵام من باش کۆیەکم بۆ هێناوە کە بریتە لە مافەکانی ژن بەسەر پیاوەوە لە قورآان و سنەتە لە دەرسەکانی پێشووە مافەکانی پیاومان باس کرد بەسەر ژنەوە لە قورآان و سنەتە شاءڵای سەش باسی مافەکانی ژنەکەین بەسەر پیاوەوە یەکەم ماف کە قورآان ئاماژەی پێداوە بریتە لەوەی کە ڕقت لە ژنەکەت نەبێ و بەباشی لەگەڵی ئاسکەوت بکەیت و بژیت کەخوای پرگارە فەرمێ و عاشێ ڕوهن نەبیل معروف واتە لەگەڵ ژنەکانتانە لەسەر معروف ڕفتار بکەن هەرچی کارێک خی پەروەردگار پێی خۆشە و و بە باشی ئەزانێت تۆ لەگەڵ ژنەکەتە ئەنجامی بدە و بۆی بکە ئەمە مافیەکەمە بۆ نموونە ژنەکەت پێی خۆشە بۆن خۆش بی خوای گەورەش پێی خۆشە بۆن خۆش بی خۆت بۆن خۆش خوای گەورە ئەمری بە پاکوتە میزی کردو تۆش پاکوتە میزەوە بۆ ژنەکەت خوای گەورە ئەمری بە خزمەتی ژنەکەت کردو خزمەتی بکە خوای گەورە ئەمری بە نەفەقەی ژنەکەت کردو ئەوە هەمووی معروفە و هەموو حەقەکانی تری ژنان داخلی ئەو ئاەتە ئەبێ دووەمیان ئەو ژنە ئەمانەتە لە دەستە بیپارێزی ئەو ژنە ئەمانەتە لە دەستە بیپارێزی پێغەمەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمێ ئێوە بە ئەمانەتی خوا وەرتان گرتون لە باوکیان ئەمانەتیش نابێ ضایع کرێ نابێ لە ناو ببرێ نابێ بە خەفەت بسووتێنرێ نابێ تەفرت و نابکرێ بێ ڕێزی لێ بگیرێ و ئاگاداری بیت و پارێزەری بیت سێمیان خوای پەروەردگار لە قورئانا فەرمێ هن لباس لکم وانتم لباس لهن ژنەکان بۆ ئێوە جل و بەرگن ژنەکانتان ئێوەش بۆ ژنەکانتان بوونەتە جل و بەرگ کەواتە ئەبێ هەوڵ بدەی لە هیچ ڕوویەکی عاتفی و جنسیەوە پێویستی بە هیچ کەسێکی کە نەبێ خۆگەر تۆ عاتیفەی خۆتی لێ بگریتەوە وەکوە بەبێ جلداینی ئەگەر بێت و جنسی لێ بگریتەوە لەگەڵیا سەرجێینەکەی وەکوە بەبێ جل و بەرگداینی بۆیە بەڕاستی هەر تووشی هەر غەڵەت و زەرەر و زیانێک بێ ئەوە تۆ لەو تاوانەیە بەشداری هەرچەنە خۆی بەشدارە بەڵام تۆ لەو تاوانەیە بەشدارە بی چونکە تۆ توانی بیپارێزی و ئەو پێداویستیانی دابین بکەی لە ڕووی عاتفی و جنسیەوە پەنا نەباتە بەر خەڵکی تر کە بەڕاست بەڕاستی ینی بەداخەوەم بۆ لەبەرەوەی کۆمەڵی پیاو پیاو نین ژنەکانیان هەنابن بۆ دەرەوەی ماڵەکەی خۆیان بۆ پڕکردنەوەی فەراغە جنسی و فەراغە عاتفیەکانی خۆیان کە ئەوە بەڕاستی ناپیاوی پیاوەکە سەلمێنێ و تاوانباری پیاوەکەژە سەلمێنێ چونکە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمی تۆ بەرپرسی الرجل راعی پیاو بەرپرسە پرسیاری لێکرێ لەبارەی ڕعیەتەکەشیەوە خاڵی چوارەم، بریتیە لە پێدانی مارەی ژنەکە کە هەقی خۆیەتی، هیچی نابێ لای تۆ بێ بێ هەمووی بخەیتە دەستیەوە و هیچی بە خۆت نەهێڵی، خوای گەورە لە قورئان ئەفەرمێ، وآتوا النساء صدوقاتهن نحلە، ژنەکانتان مارە یەکەی خۆیان بدەن پێیان هی خۆیانە صدوقاتهن یعنی صداقی خۆیەتی مارەی خۆیەتی نابێ لای تۆ بێ نابێ قەرزیش بێ لە گردن تا بێ بیەیتێ خاڵی پێنجەم، قەوامیەتی خۆت جێبەجێ بکەی بەسەر ئەم ژنەوە. قەوامیەتی خۆش یانی چی؟ یانی گەورەی خۆت بنوێنی بەسەر ئەم ژنەوە. کە من گەورەم و باڵام بەسەر تۆیە بەوەی کە پێت ئەبەخشم و وەڕات ئەگرم و پێداویستیەکان و کەم و کوڕیەکان هەمووی پڕەکەمەوە خاڵی شەشەم، حەقی مۆبیل، حەقی مانەوە لە لای ژن. هەندێک پیاو هەیە شەو و ڕۆژ لە لای ژنەکەی نییە. بە ڕۆژ ئەچێ بۆ ئیش، بە شەویش ئەچێ بۆ گازینۆ و کافتریا، هەر نایەتەوە یاخود درەنگانێک دێتەوە، ئیتر هەمووی دوو سەعات، سێ سەعات لە ماڵەوەیە، پێنج سەعات لە ماڵەوەیە، شەش سەعات لە ماڵەوەیە، خەوتووە، هەڵەسێ ئەڕوات و تەواو. ژنەکەی ئەڕوا بە خەوتوویی ئەیبینێ و بە خەوتووییش ئەڕوا. خاڵی حەوتەم، الصبر علی اذاهن سەبر بگری لەسەر ناڕەحەتی ژن ئەوە حەقی خۆیەتی هەموو پیاوێک کە بزانێ ئافرەتان بەهۆی تێکچوونی هۆرمۆنی خۆیانەوە لە سۆری مانگانەیە و لە حاڵەتی شیردانە و لە حاڵەتی حامی لە بوونە ئیتر جۆرێک لە با بڵین کێشەی دەرونی ڕویان تێکە پێویستی بە پیاوە هێوری بکاتەوە و نەوەک ئەو کێشە دەرونیانە گەورەتر کا قوڵتری کاتەوە و بیکا بە بیانوو لێی کە ژنێکی خراپە و تەڵاقی بدا چونکە ئەوە شتێکی زۆر تەبیعیە کە ئافرەت لەو حاڵەتانەیە کۆمەڵی ڕفتاری لێوەشێتەوە پیا و پێی ناخۆشە خۆی پرگاری شەفەرمی فەین کە لهتوموهن فعسان تەکرە وشەیەن وەجار الله لەکم فی خەیڕەن کەثیرە فەرمێ گەر شتێکی لەو بابەتتان بینی کە بێزار بوون لی لە ئافرەتەکانتان نەکەن ڕقتان لە کارێک بێ کە خی پەروەردگار یاڕقتان لەو ئافرەتە بێ بەهۆیەوە کە خی پەرۆردگار خێرێکی زۆری لەو ئافرەتە بۆیەوە داناوە خاڵی هەشتەم، حفظ الاسرار و ستر العیوب پاراستنی نهێنیەکانی ژن لای خەڵک نەیدرکێنی هەرچەنە ژنەکەت تاوان بکە و کارێکی کردبێ کە تۆ پێت ناخۆش بێ نەچی لای خەڵکی بەوە عیبداری بکەیت و ناشرینی بکەیت لەبەرەوەی هیچ نەبێ لە کۆتاییە دایکی مناڵەکانتە خاڵی نۆیەم مشاوەڕەت و هون پرسە و ڕابەژن بکەی کاتێک کە کارەکەی وەکو عبدێک سەیری نەکەی و بۆی نیە قسە بکە لە هیچ شتێکە بەڵێ بۆی هەیە قسە بکە لە هەموو شتێکە حەدیثانی کە ئەڵێ شاویر و هونەوە خالیف و هون نەنازانم بابەتانە هەمووی حەدیثی دروێ هەمی دروست کراوە کاڵێ برس بەرشن بکەن بەس بە قسەی مەکەن و نازانم چی ئەمە هەمووی درۆیە هەمووی دروست کراوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم خۆی پێچەوانەی وی سەلماندووە برسیشی کردووە بە ژن بە قسەشی کردووە لە سوحی حدەیبیە ئەمری کرد بە سەحابەکان حیوانەکانیان سەر بڕن کەسیان سەریان نەبڕی پێغەمەری خواسەلم بێتاقەت بوو چێ خێمەکەی بۆ لای ئوم سەلموتی ئەو قومە لە ناوچن ئەمریان پێەکەم جێبەجێ ناکەن فەرمی پێغەمەری خواسەلم یانی پێغەمبەر صلی سەلەم مشاوەرەی پێکرد چی بکات فەرمی بڕۆ تۆ خۆت حیوانەکەی خۆت سەر بڕۆ سەری خۆت چاکەوانیش بە دوا تایکەنەوە و پێغەمبەر صلی سەلەم بۆ خۆی چوو حیوانەکەی خۆی سەر بڕی و سەری خۆی چاکراوانیش بە دوای ڕۆشتن حیوانەکانیان سەر بڕی و سەریان چاک کرد کەواتە پێغەمبەر صلی سەلەم مشاوەرەی بە مسلمە کرد بە قسەشی کرد کەواتە ئەوانە هەمووی حەدیثی درۆن و هەڵبەسراون بۆیە قەراری نهایی ئەخیرەن هەر بۆ پیاوە بەڵام پرسوڕاش بە ژن ئەکرێ وە جاری وا هەیە ڕای ژنەکە باشترە نابێ لە کەلە ڕەقیە تۆ ڕاکی خۆت بەر نەدەی بەڵکو ئەبێ ڕاکی خۆت بەر دەی ئەو ڕایە تەتبیق کەی خالی دەیمە التناصح بینهم ئامۆژگاری وەربگرە لە ژنەکەت قبوڵی کە کە بێت ئەڵێ پیاوەکە ئەوەتم پێ ناخۆشە مەڵێ بابا تۆ چی ئاوز بە ئەوانە کێشم بەدەمتە جا پێ ناخۆشە چیەکەی بڕۆ ڕۆ ماڵی باوکێ بەڕاستێوانە قسەی پیاو نیە ئەو قسەی نا پیاوەکە کە ژنی پێڕاناگیرێ و ناتوانێ حەق قوبڵکە لە ژنەکەی خۆی

ماڵێکی باش دابین کەی بۆ ژنەکەت کە شایستەی ژیان بێ و منداڵیشت هەیە هەوڵ بەی وەکو پیاو لە ناویانابی هاوکاری ژنەکەت بکەیت ئەو کاتانەی کە کاروبارت نییە کە لە کەسابت گەڕاویتەتەوە لە ناو ماڵ و مناڵەکە تا دابنیشی وەکو پیاو نەگەڕاکەی بۆ گازین و ڕاگەی بۆ مەشروبخانە ڕاگەی بۆ بار ڕاگەی بۆ سەیران ڕاگەی بۆ لای برادە ڕاکی بۆ لای کێنە لەگەڵ ژنەکەت و مناڵەکانت دابنیشی نەسیحەتی بکەی قسەی خۆشیان بۆ بکەی ئامۆژگاری هەمویان بکەی تۆزێک یاری و گاڵتەوگەپ لەگەڵ مناڵەکانت بکەی کە بەڕاستی ئەمە زۆر کەس لی مەحڕومە و ئاگاداری نییە و نازانێت چێ تاوانێک بەسەر خۆی و بەسەر ماڵ و مناڵەکە شیاهێنێ خاڵی دوانزەم التعاون على البر والتقوى والتأديب لەسەر چاکەکاری و لەسەر تەخوای خخوای پەروەردگار لەگەڵ ژنەکەت هاوکاری بکەی هەر کاتێ ژنەکەت مەشروعێکی خێری بەدەسەوە بۆ یارمەتی بە کارێکی باشی بەدەسەوە بۆ هاوکاری بکە و ئەدەبیشی دا بداگەر لە سنوور دەرچوو چونکە بەڕاستی ئەگەر ئەدەبی دانەدەی ئەوە تۆوەکوە دژمنایەتی بکەیت ئەو بەرەو جاهنم بڕۆ تۆش ڕێبە گوێنە دەیتێ خاڵی سیانزەیەم ئەو مەوەدە و ڕەحمەی کە خوای پەروەردگار باسی کردووە لە قورآە فەرمێ لە بینی ژن و مێردا دامناوە بەرجەستەی بکەی و لە نێوان خۆت و خێزانەکەتا دەربکەوی و تطببیقی بکەیت خاڵی چواردەیەم سیقەکردن بە خێزانەکەت سیقەی پێ بکەیت نەوەک گومانی خراپی لێ بکەیت و بە دوای بکەوی و بەردەوام

ئەفەرمێ نووسراوە بەهشت دەیوث نابێ بچێتە ناوی لەسەر دەرگاکەی وا نووسراوە وتیانەی پێغەمەری خواسەسەر بۆمە دەیوث دەیوث کێ فەرمی و کەسەیە کە غیرەتی نییە لەسەر کەس و کارەکەی لە بێشەرعە بێشەرعە بینێ لە ناو ماڵ و مناڵ و کەس و کاری ئەو گوێی پێ نادا. بێ شەرعیە بین لە ناو هەڵقە و فلیم و گۆرانی. ژنەکەی دانیشتوە بە دیار ئەکتەرێکی پیاو وڕ بوە پیاە. هەزار و سێ ساڵقە سەیری ئەکا ئەم غیرەتی ناجوڵێ بڵێ من قوبڵی ناکەم تۆ سەیری ئەو پیاوە کەی. ژنەکەی دانیشتوە بە دیار کابرایەکی فاشیلی گۆرانی بێژەوە. ڕسمەکەی کردوە بە جانتاکەیەوە کردوێتی سەر مۆبایلەکەی ڕسمی پیاوەکەی خۆی ناخات سەر مۆبایلەکەی براکەی باوکی ناخا هی گۆرانی بێژێک وەکتەرێ خاوەکو بڵێ ئەمەی لە باوک و برا و هەموو دار و بەردی خۆشتر ئەوێ ئەم ژنە بەد ڕەوشتە. ئەم پیاوەش لەو بەد ڕەوشتتر و دەیوثتر گوێ ناداتێ زۆر ئیعتیادیە بەلایەوە یاخود ژنەکەی ئەچێتە دەرەوە قسە لەگەڵ کوڕان ئەکا هەڵە سێ دانیشە پێ ئەکەن یا حیلکا حیلک هەموو شتێ ئەمیش هیچ گوێی پێ نادا ئەی دەدەی ترەوە دەیوثە بەخوا پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرموویەتی دەیوث ناچێتە باشتەوە خاڵی شانزەیەم هەوڵدانی دابینکردنی پێداویستیەکانی ژیان جلوبەرگ بکڕە بۆ خێزانی پارەی باتێ مەسرفی خۆی پێ بکە بابەتی جوانکاری بۆ ماڵۆچی پێویستە پارێ بداتێ بیکڕێ یاخود خۆی بۆی بکڕێ یاخود خواردن و پێداویستەکانی ناوماڵەوە کاتێک ئەم ژناوێ میوانداری بکشت لە بەردەستیان هەبێنەوە هیچی نایەتێ ئەو بابەتانە خاڵی حەفدەم احترام الاقارب ڕێزگرتن لە کەسوکاری یەکتر هەم ژن ڕێز لە کەسوکاری پیاو بگرێن پیاویش ڕێز لە کەسوکاری ژن بگرێن خاڵی هەژدێمە العدالە ئەگەر هاتوو دوو ژن و سێ ژنی هەبوو عادل بێ لەگەڵیان دادگەر بێ ئەگەر نا دووچاری سزا بێتەوە خۆی پەروەردگارە فەرمێ وین خفتم ان لا تعدلوا فواحدة وما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا ئەگەر ترسان هەر یەک ژنتان بابێ

هەوڵ نەدەی هەوڵ بدەی هەتا توانی لە ژن نەدەی چونکە پێغەمبەر صلی الله علیه و فەرمێ ما ضرب رسول الله صلی الله علیه و سلم نساءه قط هەرگیز پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لە ژنەکانی خۆی نەداوە بەڵام ئەگەر نشوزیشی کرد ناچار بووی لێ بدەی لێدانێک لینی کە جێگە و ئاسەواری پێوەی دیار بێ خاڵی بیست، گوێگرتن لە ژن، گوێ بگری لە ژنەکەت کاتێک قسەت بۆ بکا، پێغەمبەری خوا صلی اللە علیە وسلم گوێ گرت لە عائیشە خاتوون کاتێک کە چیرۆکی ئومو زەرعی بۆ خوێندەوە کە چوار پێنج پاڕاێی تر پێغەمبەر صلی اللە علیە وسلم ئاوا دانیشت گوێی بۆ گرت و لە ئاخیریشەوە ڕای خۆیی لەسەر چیرۆکەکە وت گفتوگۆی لەگەڵە کرد لەگەڵیا چونکە بەڕاستی ئافرەت حەزەکە پیاو گوێی لێ بگرێ ئەگەر تۆ وەکو پیاو لە ماڵەوە گوێ لێ نەگری ناچارە پیاوێکی کەم دەزێتەوە گوێ لێگرە ئەو وەختەی تر هەر خۆت تاوانباری خاڵی 21 عدم و هەجریها کەثیرا هەجری ژنەکەی بۆ ماوەیەکی دوور درێژ بڵێن بە مانگ دوو مانگ سێ مانگ نزیکی نەکەوی قسەی لەگەڵ نەکەی دوورکەویتەوە لێ چکە بەڕاستی ترەوە معلقەیە خی پرگایش لە فەرمێ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة نەچن ئافرەتەکانتان وەکو موعەلەقە بە جێبێڵن نە بچن بەلایانا قسەی لەگەڵا کەن وەکو بڵێی نە ژنتانە و نە تەڵاقیشتان داوە نابێ و نەبێ یەک لای بکرێتەوە خاڵی بیست و دوو التزین لها چۆن حەزەکەی ژنەکەت پاک و تەمیز و جوان و بۆن خۆش و ئەوە بێ بۆ تۆ تۆش بەو شێوە بی بۆ ئەو خاڵی بیست و سێ ڕیعایەتوها ئین مەریضت کاتێکە خێزانت نەخۆشەکەوێت تۆ گرنگی پێ بدەی بیبی بۆ عیادە بیبی بۆ خستەخانە زۆر ئافرەت هەیە ینی ئەڵێ بە دزی مێردەکەم وەچم بۆ خستەخانە نەوەک خۆی مەسرفم ناکا بەڵکو ئەگەر بێت و برا و باوکوانەش مەسرفم کە نایڵێ هەر بچم کەەوە ئەو پەڕی زوڵمە لەو ژنەیەەکە خاڵی 24 ئەن یاعیفەها ژنەکەت بپارێزی بە داوێن پاکی بهێڵیتەوە زۆر کەس هەیە ئافرەتێکی پاک دایک و باوکی ئەم ئافرەتای کەنە دەستیەوە دواترە و ئەبێتە هۆی ئەوەی کە بیکاتە ئافرەتێکی داوێن پیس خاڵی 25 تعلیمها امور دینها کاروباری دینەکە فێری ژنەکەت بکەی هەرچی نازانێت لە کاروباری دین پەیوەستە بە خۆیەوە حاڵەتی ژنەتی خۆیەوە تۆ فێری بکەی خاڵی 26

سەیری ئەو هەڵقەیە بکەی سەیری ئەو فلیمە بکەی سەیری ئەو گۆرانیە بکەی بەخوا دەیوثی بە من قبول ناکری ئەو دەیوثیە خاڵی 28 ئەیەذەنە لەها فی خروجها للمسجد کاتێ ژنەکەت وتیە چم بۆ مزگەوت بێ ئەوەی کاروباری ماڵ پەکی بکەوێ ڕێگەی پێ بدەی چێ بۆ مزگەوت چونکە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمێ نهی مەکەن لە ژنەکانتان کە بێنە ماڵەکانی خوای پەروەردگار خاڵی نوێم ان لا يغيب عنها اكثر من اربعه اشهر ئەگەر کاروباری شتەیە ئیشەکەی بۆت نییە لە چوار مانگ زیاتر دوورکەیتەوە لە ژن بۆت نییە تۆڕێ بە ساڵ نایێتەوە وەکو ئەمە هەر ژنە نەبێت خاڵی سی بی پارێزی لە ئاگر خی بەرگار فەرمی قو ئەنفسیکم ئەنفوزەکم و هەلیکم ناڕە ئەی پیاوەکان خۆتان و ژن و ماڵم ناڵتان پارێزن لە ئاگر ئیتر هەرچیەک شایستی ئاگریەکە نێڵیان جانی باوەی خوا ئەمری پێکردو ئەمری پێ بکە بیکە وەی خوا نەهی لێ کردو نەهی لێ بکەی نیک خاڵی سیوەک تەسریح و هابی ئەحسان خاڵی سیوەک بریتە لەوەی کە ئەگەر تەلاقی شتدا بە پێی شەرع تەلاقی بدەیت و لە کۆڵ یەکتری ببنەوە و نەبنەوە بەبار بەسەر یەکتریە و ببنەوە کاری ناڕاحتکردن یەکتری ئەمە بابەتەکانی زەواج بوو کە ئیمامی غەزالی هەنابووی بەم شێواتینە کۆتایی و الحمد لله رب العالمین